Ein milltir sgwâr ni yw Llandeilo. Dre farchnad ar lannau'r afon Tywi.
Yn Llandeilo mae'n, wel, gallwch chi weld, mae fe'n rili brydferth. Mae'n bert iawn. A ma' ma' siope neis 'ma ma' boutiques ma' pob fath o caffis. Ma' llawer o tafarne hefyd i pobol dod os ma' nw moyn dod yn y noson i yfed a yym ma' fe jyst yn rili neis on'd yw e? Rwbeth i bawb fi'n credu.
Rwbeth i bawb. Dyma ni yn Newton House. Yn Newton House, mae fel amgueddfa o'r tŷ le oedd Lord yn Efwr. Hefyd mae twristwyr yn dod i weld yr gwartheg gwynion ma sy'n symbolu grym y tywysogion Cymreig.
Mae tri castell rownd yr ardal o Llyndeilo a maen nhw'n go agos. Castell Dyn Efwr yw'r un agosach i Llyndeilo a wedyn mae da ti Dryslwyn sydd yn yn Rybyll. Wedyn mae Carreg Cennen ger Siap ac mae'r golygfeydd o fyna'n Grêt, ti'n gwybod, maen nhw'n brydferth iawn. Mae dau chwaraeon yn specific am yr ardal mawr neu, sef cricet a rygbi. Mae stand mawr o'r enw Stadiwm y Mileniwm. Mae'r ystadiwm wedi cael ei agor gan Ray Gravell pan oedd e'n fyw. Dyma tîm tynnu'r all yn gadog. Maen nhw'n barod wedi bod yn llwyddiannus iawn yn, yn Cymru a nawr maen nhw'n disgwyl i mynd i Aberdeen a ennill y UK Championships. Maen nhw'n rili, rili dda. Gryf, ond yy, na, pob lwc i nhw.
O'n i'n trio ymarfer o leia dwywaith yr wythnos gyda cystadlaethau ar y penwythnos hefyd. Glyn yw'n coach ni a mae fe'n yy, ddyn eitha strict iawn. A ni'n ni weithio'n rili, rili galed.
Mae wyth yn y tîm i gyd a mae Tua tair neu bedair hefyd yn dod i ymarfer gyda ni, felly mae sgwad eitha mawr gyda ni.
Trwy y gystadlu yn y tynnu rhaff, ni wedi teithio dros Gymru gyfan, a ni hefyd wedi teithio dros y Deyrnas Unedig. Buon ni'r Eidal yn 2005 yn yr European Championships noson ni, a dethon ni'n bedwerydd fyny, so hwnna yw'r falle camp mwya' ni 'di cyrraedd hyd yn hyn falle. Ma'r Cwm Penmynydd yn cwm gryf hefyd yn Sir Gâr, so ma' Ddim yn llawer yn gallu neud ffrindie a ma' jys ma' fe'n cryf yn yr ardal.
Gallai ca'l y raspberry white chocolate plîs? Gallai ca'l pizza all day plîs? Ma' nw tueddu newid y blasus bob prynawn t'mod llawer o yym dewish t'mo'? Dydd Godewi tro dwetha fi'n credu nathon nw un gyda cennin ynddo fe.
Mae'r Corders yn denu llawer o celebs i'r ardal. Credu bod David Tennant wedi aros na. Mae Don French wedi aros na. Cawdor yw'r unig hotel pimp seren llawn. Yr un cwyn fi'n credu fi lle neud byti siopau Llandeilo yw'r ffaith bod dim o gwbwl o siope dynion t'mo' ma' nw gyd yn benywaidd. Sim lot o siope chain 'ma o's e? Mae siope boutiques fach yn neud y dref yn edrych mwy unigryw. Ma'n rhan o delwedd Llandeilo fi'n credu. Ni'n ffodus yma yn Llandeilo bod llawer o amrywiaeth o gaffis. Ambell i lle chi'n gallu bod yn styc am dewis achos ma' ma' shwd gymaint o nhw yn neud gwahanol bwydydd. Ma' pethe fel delicatessens fel sy tu ôl ni fan hyn a falle bwydydd Cymreig hen ffasiwn. Ma' 'da ni tapas bar sydd fy bwydydd yn yym Mexican. A felly ma' llawer o amrywiaeth i blesio pawb yn Llandeilo. O bump arall chi'n edrych fel bron o Llandeilo chi 'llu gweld golygfeydd anhygoel i chi. Chi 'llu edrych lan a lawr Dyffryn Tywi. A ma' nw dau mor prydferth a'i gilydd. A fi'n credu ma' lot o pobol yn cofio y bont gyda'r teuluoedd lliwgar.
Wel, hwnna oedd ein milltir sgwâr ni, Llandeilo. Cofiwch galw mewn am paned o de, ma' digonedd o caffis i gael. O ai.
Joio mas nawr. Ie.
Cheerio. Good nawr.